Ang'o timo wuyo tudo wuyo kan doka? Ha? Mondi mo beto wi kom e bad kom no. Ok ne kama inyalo bede. Ok, bed maber, bed maber. To mano ng'a man bathi no ero. Prince Inda Wanyandare. Nyise obed maber.
Nyise owe koko kanyo ero. Nyise ne owe koko. Nyamazisha kelele. Ah, seng'wono ni lakini we guru go koko ka. Mondi ute ubiro ma okae. Uteudo uteun gi jotuo ka wan gi jotuo matin kwanza wan gi mama achiel nyaka achiel kende mani kae man gi nyathi uteu uklem jatuo ma ng'ato ka ng'ato gi mare
okay wab koro mondo beduru organized beduru organized hmm? adwa ni koro imiya nyingi to inyisa gi nying jatuoni iwinjo sawa ok magi neno mobet e bad komno nyingi ng'a toni ndiema toni ndiema toni ndiema imbe ma jatuoni Jatuo achiel ni. Okay, sawa. To man bathe no iluwo nang'o?
Jakadongo nyategela madisko. Fredi Jakadongo. Jatuo ni nyinge ng'a?
Silim Nyarawendo. Silim Nyarawendo. Okay, okay, okay. Rit matin ang' ne ang' ne jatuo. To man bathe no nyinge ng'a? Aungo wuod Awendo. Aungo wuod Awendo. Jatuo ni nyinge ng'a? Slim Nyarawendo Nyakameta.
Slim Nyarawendo. En Slim Nyarawendo achiel ni koso nitie Slim Nyarawendo moro? Ato, ato Slim Nyarawendo ni kara manduli. Eh? Olokore en oriro go mandoli modong nikech aneno ka ohero yien sana. Gololi nyamarai. Okay. To mano iluongo nang'o? In ming'eno nyingi ng'a? Musa Jakadala.
Oh, Musa Jakadala. Musa Jakadala in be jatuoni en achiel achiel ni?
Yes. Ah?
Okay. Rabora mobet bathe kanyo no nyingi ha? Elvis Kadori. Elvis Kadori, Elvis Kadori jatuo ni nyingi ha? Silim Nyarawendo nyaka Nyagwala. Silim Nyarawendo.
Silim Nyarawendo achiel achiel ni en jatuo ni. Eh, bumora kaendi. eh? to ji ariyo kariero nande inda iwacho nang'o apenjo ji ariyo kariero nande ah, ah. magi okalo kata ji ariyo penjgi penjgi to imbi penjri e iye kanyo ni Nokineno nokuneno nyako moro ma unyalo sero munyalo nyuol godo ma uyud nyathi ma ma em uneno. Ndik sero tek.
Wuod Ombe iwacho nang'o? Ndik sero tek. Ok oyot kaka ipareno. Inyalo wacho gi dhogi te mitieki mikwanya ka jirani. Kata ka sero tek. Koro ma em- ma ema yie Okay. Madam, madam ini jatuo ni nyinge ng'a? Slim Nyarawendo nyaka meta.
Slim Nyarawendo. Slim Nyarawendo ni ng'ano? Mama monyalo lady. Allah.
Allah. Gigi matimre ka nineno ka berni as in timbe matimre kaka jogi opong' kani te

Alo. Alo semeji. Aa, man, manona. Yae,
odongo yae.
Omera, mimi si shemeji wako. Kai swali.
Aa.
Nanga. Yote ni Jatuo ni nyinge nga? Silim Nyarawendo. Silim Nyarawendo achiel achiel ni ewe jatuoni. Okay, koro akonyi nang'o? Akonyi nang'o? Bella nyathina ma wuoyi bro.
Omera wek mila koda, wek mila koda odongo. An an tija en osiptal ka, tija ok en kawo jotuo kata nyithindo mosenyuol itero dala. Otel kanye? Kela nyathina thurwa dala. Hmm.
Kara mana mamor. God have mercy upon us. Say they wise. Kega walo.
Okada ran masya we ne. Omera ran masya we kilo na. Iwacho ni.
Tani motima nade an. Ano kabibiro siaya bwana. Ana kabibiro sia chuka ono kama jirani. E Josia ok ger babu, Josia kia ngera. Rogo dhogi no. Ne be- beduru mos ng'a- mang'iyo ka chiaye no in ting'iyo nang'o no? Mondo idwaro ang'o? nyingi ng'a? Chogo more winyo diero ji. Mercy of You think say you dey wise?
Aro ji chogo. Idwaro umi ni jatuo ka jatuo ni ng'iyo. Inna nyathina. Ah, ang'e ni min nyathini Wek ywak min nyathina min nyathina nyinge ng'a wach ah wacho ni wacho nyingi to wacho gi nying min nyathini no ero jatuo ni no nyinge ng'a min nyathina amanyo min nyathina omera
min nyathina wach nying maril confused generation wallahi omera in ilal Musa, into inyiero ang'o? Ha? Inyiero bwana dong. Ina kama anachanganyikiwa kae. Anyway, kes ni tek bwana. Watimu wat, unaona watimu nango mawaidha mane munyalo chiwo kae. Hmm? Unaona watimu nango Police case. Musa iwacho nang'o? Wuo matek wa. Eh, police case. Ya, aparo ni gini obedo mana police case. Onge kaka wanyalo timo nyathi ok nyal pog ding'eny. Ang'e ni pog nyathi didi. Ha? Wakira ni gini obed police case dichiel. Kose ineno nang'o akwino? kar ka to donge ng'ani asoya to onge koro onge kaka wanyalo timo onge kata ka ng'a kawo asoya no nyithindo nyathini wadhi timo nang'o ng'ani dware ng'ani dware ng'ani dware nyathini wadhi timo nang'o hmm? en mana police case onge gima nyalo timo kae